Ka video hmasa nungcha te khawvel chanchin ngaihnawm thenkhat te tihah khan nungcha te zinga chanchin nei ngaihnawm tak tak paruk ka dah a. A nihna takah chuan khami tum khan sawm dah tum ka ni a, amaherawh chu video kha sei lutuk dawna ka hriat avangin ti hian ka then hrang ta zawk a, tun tumah hian pali ka rawn dah ve leh thung dawn a ni. A hmasa chhunzawmna ang erawh chuan ka kalpui lem lo thung a, video hmasa en duh tan description ah hian link ka dah tel bawk a ni. Awle, siamtun he leia nungcha te a lo duan dan hi a ropui em em mai a, Sawi vek sen pawh a ni awm love. Mara chu kim chang lo tak chungin nungcha te chanchin mak leh ngaihnawm thenkhat te i han thlir ho leh dawn teh ang. Phengphehlep, Rannung mawl mang tea kan ngaih phengphehlep te hi en ang ngawt an lo ni bik lo tawp mai. Chanchin ngaihnawm tak tak an lo nei ve teuh tho mai a ni. Phengphehlep te hi insect niin. Lepidopetra an tih zinga mi an ni a, chu chu Greek tawnga scaly wings tihna a ni a, an thla te hi scales an ti, thil sin te te inphan atanga insiam a ni a, chu chuan an tial dan ze mawi tak te hi a siam ta a ni. Pheng phe hlep te hi an thisen a lum ve lo avangin an taksa lumna amahin a insiam ve thei lo va, an rawnga a thim lam tel te hian nisa an hip a, chu chuan an taksa a vawng lum ve a ni. Tin, an taksa lumna hi Celsius degree sawmthum aia a hniam chuan an thlawk kang thei miah lo bawk. Khawvelah hian phengphe hlepte hi chi hrang sing hnih bawr vel an awm a, Antarctica tih loah chuan khawvel hmun tinah hmuh tur an awm a ni. An dam chhung hian a tui pangang buhchiu phengphehlep ah te an inthlak kual thin a, hetia an inthlak kual dan hi metamorphosis tih a ni a. A tui atanga an rawn keu a, pangang an rawn nih hian thil an ei char char mai a, an ei nasa lutuka an vun hi vawili vawnga vel an inlip hman a, tichuan buhchiu mah emaw cocoon ah emaw an lo chang ta thin a ni. Hetia buh chui um emaw cocoon emaw a an chan hian an taksa chu lo insiang damlawm chho ve zelin thla te a lo insiam a, tichuan pheng phelhepah an lo chang leh ta thin a ni. Hetia an inthlak kual vel chhung hi a then chu kar tlem te a nih laiin thenkhat erawh chu a kum a kum te a ni thung. An dam chhung hun hi chaw zawn nan leh an hmelmah te laka inven nan an hmang ral a ni deuh ber mai a. Tin, an ka hi dawt sei tak inkual thei a ni a, chumi chuan pangpar zu an dawt thin. Phengphelep zingah hian tur nei chi te pawh an awm ve tlat mai a, chutianga tur nei chi chu rawng lar tak ho hi an ni tlangpui. Heng laia pawh kan hmuh tam em em, monarch butterfly an tih, a sen leh a enga tial, a thlaki tlang dum deuh ho hi khawvawtah an khawsak thei loh avangin, hmel sang tam taka hla ram lum lam panin an pem ve thin a, thlasika Canada atanga Mexico thleng an te an pem a, tichuan favanga California lamah te an pem leh a, chutiang chuan sik leh sa inthlak ang zelin an pem kual thin a ni. Heng pheng phe hlep te reuh te te te hi darkar khat amel sawmhnih zeta chakin an thlawk thei a, tin fit sing khat laia sangah te an thlawk thei bawk. Pheng phelep te hi te reuh te inchi san ve chan ve leh aia te te pawh an awm laiin inchi sawm thlenga lian te pawh an awm ve thei bawk a. Thenkhat te hi chuan puitling turin kum sarih lai te pawh an duh thin a ni. Mak deuh mai chu pheng phelep te hian rawng sen, rawng hring leh rawng eng te hi an thlir hrang ve thei tlat mai a. Tin, pangpar zu rui theih chi an dawt fuh hian an rui ve thei tlat mai bawk a, Thlawk tha thei lo khawpial te pawhin an rui ve thin a ni awm e. Bald eagle, khawvel ram ropui, America meuh pawhin an ram chhinchhiah nana an hman tel ve nghat. Bald eagle te hi muchi zinga nalh ber pawl an ni awm e. He mupui hi North America lama cheng an ni a. An rem chakin tunah phei chuan khawvela sava mang hlauhawm berte zingah chhiar tel an ni tawh a ni. Mupui lian tak mai niin a tlangpuiin a puitling thlahmawr leh thlahmawr inkar hi fit sarih vel bawr te an ni thei a. An lui hi a var vo mai a, hei vang hian ral atanga han enin an lui hi a kawlh ni maiin a lang te pawh a nia nge an hmingah bald eagle an tih ni. An taksa leh an thla vel erawh hi chu a dum uk lam deuh niin an hmui hi a eng a ni thung a, mudang te angin an ke ah hian hmul an nei ve lem lova, sathi tawh te, rul te leh sangha te an ei thin a ni. Balti gul te hi an lianin an hrawl thei bawk a, chak pawh an chak viau mai a, a nei tur Kejili vel a rit te hi chu an thlawhpui lawng lawng thei a ni. Baldi gulte hi an ṭhan a kin ve mai mai lo va, tin an mit hi a chak ṭha em em mai bawk a. Mel chan ve vel a hla mi hi chu hmaih miah lovin an hmu kim vek thei a ni. Tin, an chu duh zawng rul emaw, sazu emaw man tura a han bir vang vang hian darkar khata mel za aia chak tein an bir thei a, an man dawn hnaiah phei chuan, Rifle muka let a chak ten an bir thei hial zu nia, chuti chung chuan an thil man tum hi an tum fuh chat chat thei tho a ni. An bu hi a lian leh pek khawp mai a, North America chuan savo bu lian ber niin an bu chhe hi fit sawmhniah thuk, fit sawma zau leh tawn hnih zeta rit te a ni thei a ni. Mu lam chi kan sawi ta rau rau bawk a, mu chi dangah han peng zawk i langin Egyptian vulture an tih mu lu kawlh chi khat pawh hi an dangdai veng reng khawp mai. An cha duh ber chu ostrich tui a ni mauh mai a, ostrich tui lah hi thil tui kawr zawnga kawr sak ber mai a lo ni ve bawk si. Mahse, heng muluk kawlh ho hi an beidawng chuang bik hauh lo a, lungchang tha deuh te hi an hmuhin an han hmuam veng vawng a, chu chuan ostrich tuite hi chu an chhukeh zung zung tawh mai a ni. Europe, Asia leh Africa khawmual pui a cheng, tlang sang lam a awm thin mu pui chi khat, Lamer Gayers an tih ho pawh hi dangdai ve leh angreng tak chu an ni. An chawtui tih ber chu saruh kawlh chhunga a thling hi a ni ve leh mauh mai pek a, an hmui ringawt chuan saruh chu han chuk keh theih zia zang ni lo mah se, siamtun finna a pek chu hmang tangkaiin Ramsathi ruhkawl an hmuhte chu van boruak sang taka an ke a tham chungin an thlawh chhoh pui a, tichuan vansang atang chuan lunghmunah a han thlak tla ta thin a. Saruh chu lungah chuan zu insawh keihin tichuan a chhunga a thlingawm chu awlsam takin an ei ta mai thin a ni. Heng nungcha te finna hi mihring te ngaihtuahna atanga teh chuan sang viauin lang lo a ni mai thei a, mahse anmahni nungcha te ngaihtuahna zawn atanga thlirpui erawh chuan siamtun finna leh remhriatna a pek te hi a nep bik reng reng lo a ni. Khuai, Khuai hi khawvelah hian Antarctica tih loh khawmualpui dang zawng zawngah chuan an awm vek a. Zirmite chuan chi hrang sieng ni sanga chuang an awm niin an sawi a, hengte a thla chi hran sang li velah ṭhen lehin chuta ṭang chuan chhungkaw pakua ah an ṭhen leh a ni. Mizo te erawh hi chuan zu nei chi leh nei lo chi ah kan then hrang deuh tawp chu a nih ber mai hi. Mithiam te zir chin na ah chuan khawvel a kan thlai chin za sawmthum leh khawvel a thil to zawng zawng za sawmkua te hian in thlah chhawn na tur in cross pollination an mamawh a. Chu mi tur chuan khuai hian hna tangkai tak an thawk thin a ni. Khuaite hian pangpara a pa chi kha pu chhuakin pangpar zu dawt tur zawnga an thlawh kual pahin pangpar danga a nu chiah khan a pa chi an put kha an va hnu chhia a, hei vang hian thei leh thlai tam takin rah an lo chhuah theih pah a, thil to engaw zatin chi thar an siam theih phah ta thin a nih hi. Hetiang hian kum tinin khuaite hian thei leh thlai rah chhuah tur tam tak an siam a, kan environment chhen a sa lutuk tur tung ding tu pawimawh tak an nih chu. Khuaite hi tawng chu sawi loh a hram pawh an hram ri ve thei hauh lo tih chu kan hre hreuh tawh mai thei a, mahse an duh ber pangpar zu awmna hmun hi an inhrilh ve thei tlat mai a ni chu mawle. Mithiamte sawi dan chuan khuai pakhatin pangpar zu tlan tur tha tak mai awmna a va hmuh fuh chuan amahin a tlan nghal mial mial ngawt ngai lo va. an buhawmna lamah an thlawk let leh vang vang a, tichuan an thiante hmuh turin an han thlawk kual vel ta vat vat a, hetia an han thlawh kual dan vel hian awmzia a lo nei vek mai. An thlawh kual dan a zirin an thiante chuan pangpar zu tlan tur awmna hlat zawng te, khawi laiah nge tih te thlengin an lo hre thei thin a ni awm e. Chimpanzee, Boruak ka thlawk thei lam hlir kan sawi ta a, thlawk ve thei lo chi. Zawng chi khat Chimpanzee te chanchin hian a tawp i han khar dawn ila, a thawm e. University of Georgia a Language Research Center a an khawi, Pygmy Chimpanzee an tiang chi, kan zia tih hming an vuah pawh hi a fing ve khawp mai. He chimpanzee hi ramsa dang ang thoin mihringte ang hian a tawng thei bik chuang lova. Mahse, a thil duh zawng, orange juice, balhla, coffee, bawng hnute, telh, tih vel te chu a duh duhin a sawi thei tlat mai. Geometrical figures lem chi hrang hrang awm remkhawm chi an siam a, chung geometrical figures tin te chuan awmze hran an nei vek a. Tichuan, chung thil lem te chu rem khawmin he chimpanzee hian e duh zawng te hi a sawi mai thin a ni. Chung thil lem chi hrang hrang, awmze hrang theuh nei chu rem khawmin Kanzee hian thu mal zahnih chuang a sawi thiam bawk a, a ma thuin sentence puitling te pawh zuk han rem chhuak thiam a mawle. Wise Africa Ivory Coast lama awm chimpanzee te thei ei duh ber mai pawh hi thei kawr sak tak mai a ni a, mahse, Anni pawh hian lungchang tak hmangin chhutkehna chang an hre ve leh tlat mai. Chimpanzee ho hrim hrim hian fanghmir leh tlumpi te hi an duh hle a, chutih rual chuan an tan leia an kua an awm leh thingkawrawng chhunga an awmte chu ei mai theih a ni bik lo va. Mahse, chunga vang chuan ei lo mai teh ang, a buaithlak em mai, an ti bik chuang reng reng lo. Fanghmir leh tlumpi ina an bawm duh chi tak mai thing ṭang hi an thliak a, chumi chuan heng fanghmir leh tlumpi kua te hi an hawl a, tichuan thing ṭang chu an lo bawm a, chu chu la chhuakin duh tawkin an lo ei tawh mai ṭhin a ni. Awle khati zawng kha tun ṭuma kan en ho theih te chu a lo ni leh ta a, He ka channel hi i lo hlut zawng te a ni ve mial chuan min lo subscribe sak in min lo like sak ve dawn nia.